Hormatly deputatlar, ýaňky gozalan wezipeleriň ýa-da meseleler boýunça heý soraglaryňyz ýa-da aýtjak zadyňyz barmy? Aýdyberiň! Çuňňur hormatlanylýan Arkadagprzidentimiz Şu gün siz Türkmenistanyň Mejlisine gelip, biz bilen duşuşyk geçirdiňiz, Türkmenistanyň deputatlary bilen. Mähriban Arkadagymyz, siz öz gymmatly wagtyňyzy sarp edip geldiňiz. Eziz Arkadagym, Mejlisiň deputatlary bilen duşuşyk geçirmegiňiz, biziň alyp barjak işlerimize maslahatlary bermegiňiz, kanun çykaryjylyk işinde öňde duran wezipeleriň kesgitläp bermegiňiz, Mähriban Arkadagym, biz üçin uly ýol-ýörelgedir. Munuň üçin mähriban Prezidentim Size Mejlisiň ähli deputatlarynyň adyndan tüýs ýürekden köp sagbolsunlary aýtmaga rugsat beriň, mähriban Prezidentim! Eziz Arkadagymyz, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz täze belent sepgitlere ýetdi. Gazanylan üstünlikler, siziň taýsyz tagallalaryňyz, ýadawsyz zähmetiňiz, halkymyz barada edýän düýpli aladalaryň netijesinde mümkin boldy. Halkymyz siziň döwletli işleriňizden döwlet tapdy, mähriban Prezidentimiz! Siz halka hyzmat etmegiň, Watany söýmegiň belent nusgasyny görkezýärsiňiz, mähriban Arkadagym! Belent maksatlaryň myrat tapmagy täze maksatlary döredýär. Şoňa görä-de, siz şu ýylyň birinji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde geçen ýylyň jemlerini jemlediňiz. Geljek üçin çelgileri, uly taryhy maksatnamalary kabul edip, anyk wezipeleri kesgitläp berdiňiz. Biziň ählimize rowana ak ýollaryň garaşýandygyny nygtadyňyz, mähriban Prezidentim. Hormatly Arkadagymyz, Siziň baştutanlygyňyzda ýurdumyzda özgermek, ösmek, gurmak, döretmek bar. Siziň başlangyjyňyz bilen iki müň on dokuzynjy ýyl Türkmenistan rowaçlygyň Watan ýyly diýip yglan edildi. Munuň özi döwrümiziň beýik hakykatdyr, mähriban Prezidentimiz. Watana söýgi, döwre buýsanç, Döwlet Baştutanyna çäksiz alkyş millionlarça ýüregi belent maksada birleşdirýär. Ol belent maksat bolsa Gahryman Arkadagymyz Siziň nygtaýşyňyz ýaly, Watanymyz Türkmenistany kuwwatly, abadan, ýokary derejede ösen, bäsleşige ukyply döwlete öwürmekdendir, mähriban Prezidentimiz Kanuny döwlet, Iň güýçli döwlet. Mähriban Prezidentimiz, Siziň şu günki duşuşykda eden çuň manyly çykyşyňyz döwlet syýasatyňyzda halk hakyndaky aladanyň, adam hakyndaky aladadan, ýurt baradaky tagallalaryň her biri öý-ojak baradaky tagallalardan gözbaş alýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady. Mähriban Arkadagymyz, Siziň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde goýan jogapkärli wezipeleriňizden, gymmatly maslahatlaryňyzdan ugur alyp, olary doly ýerine ýetirmek üçin ähli güýjümizi jemläp, Siziň baştutanlygyňyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň, kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmeli ugrundaky işleri dowam edip, mähriban halkymyz üçin, ata Watanymyz üçin, mähriban Prezidentimiz Siz üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, degişli ministrlikler, pudak edaralary hem-de häkimiýet edaralary bilen agzybirlikde işleşip, arkalaşykly, jan aýaman işläris, mähriban Arkadagymyz! Öz sözüňizde-de aýtdyňyz, mähriban Prezidentim, ynam bildirýäs diýdiňiz. Bu mähriban Arkadagymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde uly borç. Şonuň üçin gijämizi gündiz edip işläris diýip ynandyrmaga rugsat ediň, mähriban Prezidentimiz! Gahryman Arkadagymyz, Size janyňyzyň sag, başyňyzyň aman, rowana ýollaryňyzyň dowamat-dowam bolmagyny, il-ýurt bähbitli döwletli işleriňiziň hemişe myrat tapmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris, mähriban Arkadagymyz!